Без эшләгән вакытта Татарстан радиосы бердәнбер радио иде. Ул, әлбәттә, һәр өйдә бар иде, теге чыбыклар белән кергән, һәммә кеше аны тыңлый көне-төне һәм инде шундый караш яши, радио әйтсә, ул дөрес була. Әйе, ул дөрес була. Һәм без бик тә җитди карый идек. Менә шул һәрбер сүзне дөрес итеп, матур итеп, тиешле интонация белән авазларны җиренә җиткереп әйтү, сүз басымнары, паузалар һәм башка-башка хасиятләрен мөмкин кадәр тулы итеп җиренә җиткереп сөйләргә тырыша идек. Әлбәттә, сөйләмдә кимчелекләр бар икән, ул инде җанлы тормышта булып тора, әлбәттә, аның сәбәпләре күп төрле. Без аларга игътибар итәбез, төзәтәбез. Алар белән әңгәмәләр уздырабыз, киңәшләр бирәбез. Менә мәсәлән, журналистлар безнең кулланалар аз сызыклау дигән сүзне. Дөресен әйткәндә, татар телендә андый сүз юк. Урыста бар подчеркивание дигән сүз. Ә шуннан турыдан-туры под аз дигән сүз бит инде, черквение теге сызу, ие, чертит. Тәрҗемә иткәннәр, шуны калька белән тәрҗемә иткәннәр дип әйтәбез име? Әйе. Менә фәлән чыгыш ясады, ул фәлән турында сөйләде, шундый бурычларны ассызыклады, дип әйтәләр. Инде мин моның белән күпме көрәшәм. Шалтыратам шунда ук. Юк бит андый сүз. Ә бит әйтергә мөмкин иде. Менә шундый бурычларны искәртте, сөйләде, катгый итеп шул бурычларга игътибар юнәлтте. Авазларны әйтүдә кимчелекләр бик нык колакны тырный. Менә хәзерге яшьләрдә ул бигрәк тә Чөнки теге урбанизация дигән процесс бара бит инде, ягъни шәһәргә күчә баралар, авыллардан бигрәк тә яшьләр шәһәргә күчә баралар, ә шәһәрдә, күрәсез, күбрәк бүтән тел мохите һәм инде алар шул мохиттә Авылда камил белгән, саф татар телендә сөйләшкән шушы егетләребез, кызларыбыз да монда инде икенчерәк, телгә талымсызрак карый башлыйлар. Һе, һәм, һәммә, һәвәс, Шәһәр! дигән һәм башка бик күп, бик күп сүзләребез не әйтә, әйтүдә кыенлык кичерәләр. Яки уы авазы бар безнең, уы. Уакыт, та-ук, са-ут, ни ни матур сүзләр. Әйе. Ә шуны әйтәләр инде, әйе, вакыт, та-вык, са-выт. Әйе, чөнки ы авазын әйтергә күнекмиләр алар. Ә бу инде телне шулкадәр бозу. Кимендә ике, өч яшькә кадәр, дүрткә, бишкә киткәч, аннан соң баланың туган телдә сөйләшү өчен кирәк булган артикуляциясе, теге яки туган телебездә кулланыла торган авазларны Әйтүгә җайлашып бетә, өлгерә һәм ул инде татар теленә хас булган авазларны камил итеп әйтүдә кыенлыклар кичерми, әнә шул тавык икән тавык ди, савыт дигән савыт ди. Безнең шартларда рус Авазларын, рус телендә генә булган авазларны әйтүгә күнегүнең бернинди кыенлыгы юк, чөнки бала урамга атлап чыктымы, күбесенчә урыс теле мохитендә кала. Өйдәге белән генә һич чикләнергә ярамый, өйдә дөрес итеп сөйләшергә, укырга, язарга, Өйрәтү билгеле бер дәрәҗәдә генә булырга мөмкин, чөнки ярый ла ул ата-аналар үзләре телне камил белсә, ә күбесе бит аның профессиясе буенча име, йә инженер, йә врач, йә нәрсә, татар телен эшендә ул кулланмый, әй, шуңа күрә монда төп таяныч менә мәктәп булырга тиеш. Бүген инде, бүгенге хәл барыбызга да мәгълүм. Әйе, аны аңлатып торуның кирәге юктыр. Ләкин, әйе, бөтенләй мөмкинлекләр юкка чыгарылды дип әйтеп булмый. Әйе, шактый гына без чигендек, ул чигенүләр мәгълүм. Менә мин бигрәк тә, әйе, әдәбият буенча кыскартылуга бик борчылам. Ни өчен дигән вакытта, телнең яшәеше, аның берсе халык телендә яши, икенчесе, әдәбиятта. Һәм әдәби тел дип икән инде, шул әдәби тел белән халык теленең синтезы аны тәэмин итә. Шушы тел нигезендә тудырыла торган әдәби әсәрләребезне укытуга вакытны күбрәк бирү бик мөһим. Әйе, менә безнең Алга куя торган бурычларыбызның, якындагы бурычларыбызның берсе шул. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, гаиләдә укытуга, өйрәтүгә без зур әһәмият бирдек. Әйе, шулай булырга тиеш, и өйдән, мәктәптә, югары уку йортларында. Ләкин тагын бер зур шарты бар, татар теленең кулланылышы үсәргә тиеш. И тормышта кулланылышы. Бу бик комплекслы хәл ителергә тиешле. Монда дәүләт нең бу өлкәдәге сәясәте тел мәсьәләсенә уңай Телләр мәсьәләсенә дип әйтик, әйе, уңай борылыш ясаудан башка була алмый. Без шуны эшләп бетерә алмадык. Ягъни татар телен куллану даирәсен мөмкин кадәр теләгәнчә Ягъни татар теле җәмгыятьтә тулы хокуклы булып яшәү, яшәп китсен өчен, әйе, аны кулланыш, кулланылышын киңәйтеп бетерә алмадык. Иң борчыган мәсьәлә әнә шул сөйләнгәннәрдән килеп чыга торгандыр, әйе, халкыбызның киләчәген матур итеп күрү, әйе, бәхетле итеп, тигез итеп, матур итеп, бөтен гамем шул.